makadii makadii mhuri yezimbabwe tikuda kusangana pano uh, pasekuru gudo uh, pikicha apo uh, tikukonzerai nyaya dziri kupisa uh, yes uh, munyika yedu yezimbabwe pamwe chete uh, nedzimwe nyika dzakatipoteredza but kunyanyanya tinenge takafokasa uh, pazvizvarwa uh, zvemuzimbabwe tinoda kutenda kuna avo vose uh, vari kusubscriber uh, nekufollowa ndinotenda zvikuru nekuti muri kunditsigira ende uh, makanzwa chichemo changu ende muri kuita uh, uh, sekukumbira kwandakaita so anyway without further ado let's jump into today's uh, business so on today's business we have uh, the man of the moment uh, the man of the moment uh, ndi vp vp constantino chiwenga havari kupisa azva manje manje vachiwenga havari kuramba zvigananda vari kubuda pachena vachitaura kuti zvigananda zvese eh, pasi nazvo vachiwenga vari kutaura ivo kuti Motikari dzamuri kutenga motikari dzamuri kutengera vanhu tiri kuzviona uh, zvamuri kuita so inini zvangu i just don't know kuti uh, vari serious here panyaya uri kutaura nekuti vakabvira kudhara eh, vachitaura nezvezvigananda but so far hapana action yati yatorwa uh, pazvigananda uh, nezviri kuitwa nezvigananda so hatizive but ruzhinji mumastreets rwuri kufara kuti uh, vp chiwenga this time vakajamuka and uh, vazhinji vana vezimbabwe vari confident kuti uh, panogona kubuda maresults uh, anenge ari nani also there are speculations that uh, vice president constantino chiwenga uh, vatotanga uh, kuisa kana kurovera hoko dzavo eh, dzekuve president munyowani wezimbabwe eh, pamaelections ari kuya muna 2028 so ah, matauriro avo ari kuratidza kupa authority yekuratidza kuti no eh, be careful and be warned ah, kuti pandichapinda panyanga zvese izvi zvichapera im just wondering kuti ah, right now zvigananda zvacho zviri kumbosiirwei ah, ko seko zvigananda zvisiri kubatwa kora ah, vadii kungodhila nazvo once and for all even vari pavari papapa yes the power uh, even to influence the president uh, kuti zvigananda izvi zvigare zvadhiliwa nazvo also zvigananda izvi hatisi ah, kuziva kuti ndezvipi uh, zvigananda because we have seen and we have heard a lot of uh, stuff happening of course seweek now chibvayo uh, ndevamwe vari kupawo motokari asi ndo vari kunzi zvichigananda here but chibvayo is part and uh, pase or family uh, of uh, the zano pf uh, party so we don't know kuti ndichibva ari kureiwa here we also uh, so uh, tagwirei as well ari kunzi uh, ane mamillions akaspenda on cars uh, trying to buy his way into the central committee of uh, the zano pf uh, so and uh, zviri kunzi akazopinda but pakambenge paine kukakatanwa anana chris muchango of course vachitaura kuti haungopinde uh, saka maecos e, ari kuitwa ana avp chiwenga ah, zvakambotaurwa zvakare nana chris mutsvanga vachitaura kuti hakuna munhu anotenga vanhu hautenge masero hautenge eh, vanhu musangano hautengwe unotomirira ah, uh, nguva yako kana kuita patience tokuudza isusu zvekuita uh, kana uchida kuita a full 90 minute player uh, yemusangano so vp chiwenga uh, zvamai manje ndo vari kurira vachiaplaudwa nevanhu eh, pamashoko ah, avari kutaura ezvigananda eh, so moving on eh, tira kuenda pane imwe nyaya eh, iri kuti eh, nesei zvakare eh, tiri kuona avo mukoma vari apa avo eh, vanonzi mukoma uh, joseph mutangadura vane mukurumbira uh, muzimbabwe vane mukurumbira muzimbabwe yekurana business eh, neoutdoor space eh, like an open bar kunonzi kwamutangadura uko kwanga kuchiitwa ah, zvakasiyana siyana vemabhendi uh, ah, vanga vachienda vachinoridza iko kune mafunctions akasiyana siyana anga achinoitwa ikokoko but vamutangadura zviri kunzi vakasangana netsaona yekuti vakapfuurwa nembavha dzakavapindira pamba pavo eh, vakawanikwa vachinopfuurwa eh, runyerekuburwa ndanzwa mumastreets zvikunzi uh, it is alleged kuti ah, vakomana uh, ava vakapfuura vamutangadora vakatanga vabata gad vabata gad ndopa vavabvunza kuti uh, ah, vamutangadora varipi zvikanzi vari mumba mavo mavanorara saka zvikunzi vakangonopinda uh, ndokungononanga apa dhora vamutangadura ndokunonga ndokunoka dhora vamutangadura vamutangadura vachivhura uh, dhoo vakabva varohwa uh, nepfuti pasina kumbotaurirana so handizive so far ndisati ndaziva kuti chii chimwe futi chavakatora marobers aya marobers aya were they send vakatumwa here uh, kana kuti anga ari magrudges ekumusoro ikokoko hatizive kuti what is happening but so far uh, the nation is crying the nation is sad because mamutangadora zviri kunzi he was a very humble man a very good man a man anga aine society at heart zviri kunzi anga akaemployer a lot of people eh, kusaidi ikoko vanogara ikoko kune chekuruwa eh, vakawanda vari kubuda vachichema especially on social media vachitaura kuti uh, tarasikirwa ende ticharasikirwa nemabasa because eh, vamuchangadura uh, vanga vari baba uh, so so far ndo nyaya dziripo eh, eh, kuzimbabwe eh, ndisati ndapinda mune imwe nyaya yechitatu zvakare inosuwisa i just want to say kuti rest in peace eh, vamutangadura may your soul rest in peace in eternal peace e, tese tiri munzira tichanosangana kumberi kuku ndinochema pamwe chete nemhuri yavamutangadura tichiti aiwa chemai ne, e, netariro e, ndo nzira yedu tese vasanotungamira ah, kunotigadzirira tese tichateera hakuna anoramba ah, kana achinge adaidzwa so moving on hatiri kuenda zvakare kunochema ah, zvakare gamba remutambo wenhabvu tendai ndoro ndiye wamuri kuona apo aine mudzimai wake e, waakambenge akaroora wekuno kusouth uh, africa so tendai ndoro e, azosvika pakuti siya ari kuno kusouth africa tendai ndoro zviri kunzi anga achiita main and out in and out uh, muchipatara e, nekuda kweurwere hwaanga ainahwo vamwe vari kuti hanzi isugar diabetes vamwewo e, ndo vari kutaurawo zvakasiyana siyana but tendai ndoro uyu e, pane nyaya dzakambobuda pamashura apa zvichinzi iye eh, anga ari kuhora something like 6000 eh, euros here kana kuti us dollars eh, pevhiki paaitamba bhora ari kunze eh, kwenyika eh, asi pakazoitika zvekare chimwe chiitiko chekuti tendai ndoro uyu akanga akutumira mari or akaisa upfumi hwake hwese hwaakanga achishanda eh, muzita remudzimai wamuri kuona ari pascreen uyu anove chizvarwa chekusouth africa ndobva vazorambana mudzimai uyu akakwanisa kuenda nezvinhu zvese tendai ndoro akasara asina chinhu so eh, zvinhu zvinoasuwisa ah, zvikuru eh, kumhuri yezimbabwe nekuti Anga ari mutambi wenhabvu anga achidiwa neveruzhinji ende varuzhinji vari pakuchema uye afa ari mudiki uye afa zvinorwadza eh, hapana e, ari kunyatso kuziva kuti chii chaitika asi vamwe vane e, kutaura kwavari kuita vachipa maspeculations ekuti zviri kunzi angodonha anga achirwara neshuga so chirwere cheshuga ichichichi on that note i just want to say ininiwo ndakatobatwa nechirwere cheshuga e, eh, chirwere icho chirwere chiri very very serious chirwere chekuti chinogona kungokutora vanhu vakasanzwisisa especially vanhu vedu vekumusha vanowanzobhilivha nezveuroyi uroyi vakangonzwa kuti munhu adonha vanenge vasingaziva kuti munhu ari kurwara achifamba saka ndinokurudzira vanhu vazhinji kuti please endai munotestwa shuga testwai shuga chirwere chinovanda chirwere chisingataurwe taurwe eh, chirwere chekuti munhu anenge achirwarara mukati zvisingaoneke zvasiya nezvirwere zvedu zvana zveutachiona eh, hwehiv and aids chekuti unonge uchiona munhu kuti ari kuperezeka munhu azodai azodai chirwere cheshuga ichirwere chinongonyangira munhu nekuti vanhu vazhinji havasi kuchitaura nezvacho uh, so that was just an awareness guys yekuti garai makangwarira tengai chimushini chacho hachidhure kuclicks chinoita 250 unototesta vana vako kana mhuri yako wotoona pamumire maererano neshuga shuga kana kuti diabetes iri kutouraya vanhu vakawanda kutodarika chirwere chemukondombera kana zvimwe zvirwere eh, zvakasiyana siyana so guys be very very uh, careful eh, unogona kungodona anytime sezvakaita uh, tendai ndoro so tiri pakuchema mhuri yese yezimbabwe uh, nekuda uh, kwezviri kuitika uh, munyika zvinosuwisa uh, kudai tinongoti aiwa hama dzatendai ndoro vana vake eh, nehama dzake dzepedyo tinongoti aiwa chemai ine tariro ndom eh, news dzandanga ndiinadzo guys eh, nguva dzinoedzana kuti ndikupirei zviri kuitika all at once i hope eh, mava kuziva maupdated thanks a lot Eh, nekutarisa eh, chirongwa chedu rambai muchisubscribe muchirekomenda muchilaika mavideos edu eh, muchimashare zvinoita kuti tikurewo dzimwe mhuri dziri kutorarama neyoutube iyoyi so ndinovimba kuti muchanditsigira kana paine zvamusiri kufara nazvo makasununguka kutaura mucomment section macomments ese ndinoverenga ndinenge ndichizamawo kuti eh, ndigadzirise ndinoti muve nezuva rakanaka